Doko mera aca dige pingo pe mito ki keto doko peny dano go yen dongo lobi kele Uganda no doko tyeko dano kalo doko pe weka nam ki meya wan owoto kacel di dwi calo wen bot wan aja nane lo wom ge mine ca oryema yo ma yam awinyo na mino neko ge mono yam ke con ni kede ki yiko peny no doko weka penyi yin iyen gac to ne doko kato ka wumo kure to ma naka yang agige ne pe ma twal dong Dong mo ti ya kany yei ma kona loki wun ka oye

Dok omera cadige pe ape, yoto keken doko piny dano guyeny dok olube kele yo kan onut doko tyeko dano. Kalo doko pe weka nam time ya, wan owoto kacel didwi cal awen bot. Wan ajanana i lawomgi, minita oryema, jo ma yam awinyo ni amino onekogi, mono yam ki con ni, Kele ki yiko peny ma doko wek apenyi, in iye en gac, tone do okato ka umu kure, ka ma naka yanga agikine pe matwal do. Gine rac ju yai wun ludito, wun wuneno ni ni yogana mito bal woko do. Jam cone lube cwiny wa pe ki moko ngom. Doktor Apollo me toro bote yo moko ngom e kare mudugu ke Tanzania ni wia po iye mito ke nen maber. Ka iloko aculi ki camo ge tomo ngom mo bote moko ni mito buru. Kono bote ma won digiri ni en moko ngom ne pengo ne kwong kede do en di dugu yogana ni en e kwongi moko ngom. Dok koring kedi oo en de ideng twatwal. Lubanga obino iwia malek. An da po ke wang nino ni Rubanga tye i ngeta, nwo nyi akany ni Rwot abor jolo lapwony wang dyek aori, minwa yam lange piny con, nyi cwal kwena naka bot lodito. Lubo Uganda ni to dwong twatwal Uganda bino tum moko alego wun lodito wular wa do Uganda remo wony woko yai wun lodito acuni wa tim kica wun wukwany nyok weko tom ki buro. Mon kaki moko twero kelo bal miya cel. Pien ngom en aye ojolo gin ducu ma tiyo i lobo, pe ki moko. Pingo pi kwong ki cwinye kene kene oboto pi yel Baibul? Macalo Lakricito oye i dog loyo man ni, man imoko ngom-mi, timme ki bucenyi, mubuto cito ka kwong i kare muduku, ki bot julo nyerere, macalo ringo ayela, lamo doge kwede. En bene to i ugannane dong atwal. Bote me mako ngom kulu nge nongo wa nen wa calo okeco co bote to weko tic. Gin ne rac du yai wun ludito wun oneno ni ni ayo kan amito bal woko do yam con aluba cwiny wa be ke mako ngom dok to apolo me tono bote yo moko ngom e kare mo dugu ke Tanzania ni wi apo ye pero ke nen ma be ka iloko aculi ni camo ke tomo ngom mo bote moko ni mino buru bote ma won digiri ni en mako ngom ne pingo ne kwong kere en di dugu Uganda ni en e kwong mako ngom Dok guring ki ryo, en dong idek twatwal. Lubanga obino i wiya malek, an dong apo ki i wang nino nino. Lubanga tye i ngeta, nwo nyiya kany ni Rwot. Aburu jolo lapwony wek dika odi, in wa yam lange piny con. In icwal kwena naka bot ludito. Lubo Uganda ni to dwong twatwal, Uganda bino tum moko. Ka leo wun ludito wularwa dong, Uganda remo oony woko yai. Kun okwany nyok wek otwom ki buru. Ngom ka kimoko twero kelo bal miya acel pi en ngom en aye ojolo gin ducu ma bayo ki lobo pe ki moko. Pingo? Pi kwong ki cwinye kene keno bute ku yel Baibul macalo Lakricito oye i dog loyo man ni meno imoko ngomme. Pi me ki bucenyi mubuto cito ka kwong i kare mudugu ki bot duru nyerere macalo ringo ayela lamo doge kede en de to Uganda ni dwong matwal. Boti me moko ngom koro nye, roba nen wa calo kejo, co boti to wek otic. Mito ki nen pe bung me kwaro kong ba, kine mito rac juju i kila moka, lubu Uganda ne ducu, ki kany ki gen kabedo ducu wa winyo koko ne cu guko lupu, woko neke, neno civilian obedo mon leko, dako leko tek ke cware to to, ngat mo donyo i otte en kom won gang.

Kuny ma Lubanga ocwalo ki dano me namo acel yot kom pi poko ki nyomo yoi. Otur dok kom ki nyomo tit pi nena rum kuto ki. Kom pwonyo ma tye. Nena rum do en kok ki can ne cwara pe man tin nga pe re tino. Ki lele kun Uganda ni kun otim kica kom wan meno pu. Mwaka alip aryo ka bicel wan wa ngeyo kom wa. Kuny mo pi bino ni tyeko dano nyeng. Kwong me niang ne koc tye lobo kany. Nongo to tyeko wa.